Менә аның төп ул бит аның биеклеге хакында һәммәбез дә беләбез. 75 э, яшьлек юбилейнан соң кызык сүз уйлап тапты ул. Аңа шалтыраталар да теге шаян бит инде. Ну, ничек дип сөйләр инде мөгаен. Дуфанов әйтә, мин әле ди моңынча бөек кенә идем, менә хәзер дахи булдым инде, дип шаярт инде. И менә ул көлеп көлеп карый иде ул аңа. Һәм аның бер менә бөтен аның э, теге уңай якларыннан битәр аның шундый матур гадәте бар, ул Кеше тыңлый ри ул. Менә без бит инде килде безгә, без кемнәр инде? Чагыштырма, чагыштырганда Туфан Миңнуллин белән, без бит инде бөтенләй әле үсәсе дә үсәсе һәм Ләкин ул һәр кешегә шундый итеп карый иде, менә һәр кешегә шәхес итеп, һәр кешене тыңлый. Башта беренче тапкыр теге чәй эчергә җыелабыз. Туфан абыйның чәй табына да бик мөнәсәбәте шундый иде, әйме? Менә иң беренче Чөнки мөштәриләр теге Сарман кафесына күчкәч, күчеп утыргач, без инде чәй чәй өстәлен карап гүзә кыстырып кына куйдык теге, аннан моннан урак-сурак кына килеп чәй эчеп китәргә дип. Шулай гына инде. Аңа урын тәгаенләмәдек. Шуннан соң Туфан абый килде, кая монда чәй өстәл? Без әйтәбез, Туфан абый, менә монда гына куйдык инде без моны, менә шунда. Ну, без бит инде өстәлдә генә, юк, нинди ул эш өстәлендә чәй эчү. Әйдәгез, аерым чәй өстәле ясыйбыз. Шундый бер почмак бар янында, ул бик галәмәт камил бина иде инде ул, менә аны сүтеп аттылар кызганыч каршы. Шуның бер почмагы бар иде, ул почмак шундый аулак иде. Шунда без чәй өстәле ясап куйдык. Һәм Туфан абый бик матур чәйнәк кыр күтәреп килде анда. Чәчәкле шундый инде. Нинди кашыклар, аның менә шушы чәй эчүгә мөнәсәбәте башка иде. Чөнки татар халкы чынлап та чәй эчкәндә сөйләшә бит бөтен мәгънәле сүзен, бөтен теге бөтен проблемасын шунда чишә инде. Һәм ул шундый тыныч кына тыңлап утыра иде ул. Менә кем нәрсә дип әйтә, кем ничек сөйли. Менә аның шулай итеп җыелган да инде бөтен геройлары, героинялары. Һәм менә мин үзебезнең авыл хикмәтләрен сөйләгәч, бер хикәя язды ул, Бику дигән. Безнең авылда булган хәл инде ул. Ул аны, Бикмулла исемле кеше, үзен кыскартып Бику дип йөр, мин сөйләдем дә инде, кара, нинди кызык бу, ди. Менә бу пьеса, мин әйтәм, Туфан ай, пьеса каз сезгә. Бикмулла исемле кеше, шаян кеше, яза белмәгән. Сугышка киткән дә, моның хатыны Зәйнәб исемле инде, сугышка киткәч, Зәйнәпкә, Зәйнәп апага хат килеп төшкән. Ә, менә шушылай, ни бит инде, өчпочмаклы хат. Шулай хатны тутырып, бөтен битләрне тутырып, ике катлап инде, нык бику, бику, бику, бику, бику дип язып чыккан теге. Башка сүз яза белми. Ә, Бикмулланың исеме, ләкин кыскартып кем инде авылда Бикмулла дип әйтә? Бику, шулай дип бику, бику. Шуннан соң Зәйнәб апа инде моны алып килгән арыш урган җиргә. Мин, әби, колхоз бригадиры, бер класс укыган, укый белә. Бүтән кеше укый белүче юк. Хәрефләр таный. Шуннан соң әби әйтә, әби әйтәдер инде, мәрхүмә, Укыйм, ди, менә, ди. Ий, ди, мин укыгач, теге бит инде сәлам бирә, сүз көткән, балалар ни хәл, дип. Бу бик ү, бик ү, шулай да шаян кеше ул. И шуннан соң, и теге, ди, Ий, чукынчык, дип әйтте дә җыйлап җибәрде, ди. Менә язмаган бит инде сүз. Ләкин бит ул үзенең сугышта тик исәнлеген белгер- белгерткән. Туфан абый шуны бик җентекләп тыңлады инде. Бәйдә, мин моны хикәя итеп язам. Бик кызыклы бит мәсәл Әйе, әйе, чынлап та. Туфан абыйм әйтәм, пьеса итеп языгыз. Туфан әйтә, юк, хикәя итеп язам. Ә Туфан абыйның шундый гадәте бар, ел кечкенә генә әйбер язып куя да, аннан соң аны үстерә пьесага. Менә бик уны үстереп өлгермәде инде, кызганыч. Менә ул шуны чыгарды, ул аны, минемчә, ул чыкты татар сәләшләрендә. Без аны чынлап та менә атабыз итеп яраттык. Менә чөнки чынлап та бездә теге ялгыз кешеләр дә күбәйде инде. Менә мин мәсәлән үзем әтисез үстем әйме, алты яшьтән. Шуңа күрә миңа да менә ата иде ул. Менә шул хәтлек менә өйгә кайта торган, менә безне гел саклый торган. Ул гел әйтә иде, без чәпчи башласак, теге подписка вакыты җитә бит инде, матавык чәпчи башласак, менә теге җук, бу җук. Ул әйтә иде, синең эшең түгел ул, синең эшең журнал чыгару. Бетте китте. Аны мин, мин аның өчен мин Туфан Миңнуллин бар. Менә шул бетте китте. И шул проблема чишелә иде. Ул безне чынлап та менә өч ел Ул аны әйтеп бетереп булмый, ул менә ул безнең өчен беренчедән бик зур дәрәҗә. Минем өчен шәхсән һәр бүтән кешеләрнең үзләренең фикерләре бар. Ул дәрәҗә һәм ул бик нык җаваплылык һәм менә Туфан абыйдан соң шундый кеше белән эшләгәннән соң үзеңә башкача уже мөнәсәбәтең һәм башкача кыланмышың һәм үзең үзең тотышың чынлап та капыл китте ул без менә мин мәсәлән үзем шәхсән үзем менә бер ел узган әле хаман да теге бик тынычланып та бетеп булмый әле Апыл гына ятим калудан. Ләкин аның шул теге якты рухы ишектән килеп керә иде ул. Можнамы? дип әйтә иде ул. Можнамы? И менә безнең редакциядәге бөтен кеше кунып куып бетә иде. Менә бөтен кеше куба иде, нәрсәдер эшли башлый иде тиз генә, кемдер чәй куя иде, кемдер анда Туфанай белән имен алырга җигерә иде, имеш кафка җиргә. Чынлап та. Теге ул да безне яратты чөнки. Менә чынлап та үзе белән тиңнәр итеп, шундый үзенең тигез кешеләр итеп инде. Җырлаганны бик ярата инде. Менә мин Земфирага үземнең шәхсән рәхмәтемне дә әйтәсем килә. Чөнки әти үлеменнән соң бик авыр булды. Һәм менә Земфира ничектер мине поддержать иткән. Югыйсә без аның белән инде аңа кадәр инде ул кадәр аралашкан кешеләр дә түгел. Шул теге бер-беребезне күреп кенә белә торган. Һәм э, шушы сәхнәдә, сәхнә редакциясендә калган инде әтинең инде шушының хәтле кәгазьләренә хәтле менә туплап китереп биргән кеше. Мин Земфирга ул яктан бик нык рәхмәтле һәм шушы рәхмәтемне гомер буе саклаячакмын. Менә бүген искә алып утырабыз, гел үзе белән утырган кебек.